Aħna spiċċajna fil-gym ta' Matteus Grasso. Kif intom?
Orrajt.
Orrajt, orrajt, orrajt. Dejjem bid-daħqa biex jospitana Matteus. Ġabitni hawn.
Bdejna Il-bieraħ għedtilha li kont bid-dieta, u għad fi issa ħa neħdok għand Matteus. Naqsek, biex nagħmlu naraw il-before and after. Isma', irrid insaqsik għax anke jien qiegħda bid-dieta, imma hemm ħafna dieti differenti. Dieti ta' min ħa jibdi għal ewwel darba u forsi jrid jonqos fil-piż, u dieta biex iżżomm ma ħallu f'idejk biex.
Eh, ara bażikament illum qegħdin hawnhekk fejn qed naraw naqra exercises bażiċi li wieħed għandu jagħmel meta jibda. Jiġifieri beginners class.
Beginners, tajjeb.
Issa, fir-realtà, anke minu advanced, jiġifieri anke xi tim tal-futbol, ikollu coach, kif qed naraw lil Kerstin hawnhekk, illi waqt it-training ikun qed jgħidilhom x'ħa jagħmlu u x'ma jagħmlux. Aħseb wara aħna meta nkunu qed nibdew, kemm hu tajjeb li jkun hemm persuna jew persuni illi juruna mhux biss x'għandna nagħmlu, imma kif nagħmluhom ħalli anke, apparti li nġibu riżultat aktar malajr, nevitaw kemm jista' jkun l-uġigħ l-hemm u l-hawn, injuries. Allura per eżempju hawnhekk bdejna b'sempliċi warming up. Da warming up jgħid nara. Warming up, bdejna nċaqalqu naqra l-ġogi tajjeb flimkien ħalli dak jippreparana għas-session għall-exercise li nkunu ħa nagħmlu. U għax huwa kif qed ngħidu training għal min bħalna għandu l-ħajja tiegħu regolari, jiġifieri mhux il-professjoni tagħna tkun li nagħmlu l-exercise, Isibu li nofs siegħa sura ta' nies tliet darbiet fil-ġimgħa tkun diġà tajjeb ħafna biex dak li jkun mhux biss ikun beda imma kif għedt inti Steff anke għal min irid iżomm għat-tul ta' żmien. Nofs siegħa kollox tliet darbiet fil-ġimgħa. U apparti hekk, skużani,
apparti t-tita ma tiqafx fil-gym biss, imbagħad tiggwidahom biex ikomplu għad-dar. Jien nħobb ngħid lil kulħadd, aħna nippruvaw li dik in-nofs siegħa ninfluwenzawkom, għat-23 siegħa u nofs l-oħra tal-ġurnata.
Issa s-soltu hawnhekk ikun hawn il-mużika ovvjament ħabba l-intervista imma kemm importanti li jkollok mużika adattata biex inti timmotiva ruħek matul klass? Kruċjali Dulsim għax iqabblu daqsxejn il-mużika anke mal-kafeina. Ġifieri lkoll nafu l-kafeina tqajmek. Il-mużika jista' jkollha l-istess effett. Hawnhekk pereżempju aħna noqogħdu attenti wkoll għad-dwal li jkun hawn, importanti jkunu dwal qawwijin. Biex dak li jkun mhux mar ġo post qisu ħa jorqod, imma post li jimlik bl-enerġija. It-temperatura wkoll tal-kamra trid tkun adekwata, li ma tkunx sħana ħafna, għax imbagħad tispiċċa qabel qabel tidħol taqta' qalbek, le? Mhux hekk, l-arja kundizzjonata mbagħad importanti anke jkun hawn ventilazzjoni, jkun hawn anke extraction tal-arja anke minħabba riħa ta' għaraq eċċetera wara xi session. Fannijiet, kollox jgħin, l-ambjent huwa importanti.
Beginner, kif għandu jipprepara ruħu jew x'għandu jagħmel qabel jiġi għall-ewwel klass? Prosit. L-ewwel nett dejjem ikollu xi tip ta' djalogu mal-coach, jiġifieri aħna nħobbu nagħmlu. Consultation. Consultation jew imqar telefonata biex isir jaf dak li jkun x'għandu bżonn, x'jixtieq, eċċetera. Kif inhi l-lifestyle tiegħu at the end of the day ukoll. Dik hija kruċjali wkoll.
Jekk hux ġej minn wara xi ġurnata xogħol jagħmel eżerċizzju. Eżatt, u x'jixtieq, fejn jixtieq jasal. Eżatt. Forsi llum il-ġurnata x'inhu jdejqu, għax mhux kulħadd jgħodd għalih l-istess ħaġa. Jien iħobb ngħid lil kulħadd, Inti timmaġinak tagħmel dak li qed nagħmlu hawnhekk pereżempju minn tal-inqas tliet darbiet fil-ġimgħa? Għax jekk le, jien stess pereżempju ngħidilhom għax ma tagħmlux xi ħaġa ġo xi pool? Jew għax ma ssibux xi sport ieħor? Għax importanti dak li tagħmel tieħu gost tagħmlu, inkella m'aħna ħa naslu mkien. Issa qed naraw il-coach hawnhekk idur magħhom. Kemm hu importanti li l-eżerċizzju jsir tajjeb, mhux kemm taqbad u tagħmel eżerċizzju. Kruċjali, fis-sens li apparti li inti trid iġġib iktar riżultat milli qed tagħmel, importanti wkoll tevita l-uġigħ u l-injuries. Mela pereżempju f'dal-eżerċizzju hawnhekk konna qed inħaddmu ħafna ż-żaqq. Issa jekk ma jsirx tajjeb, naturalment nispiċċaw inħaddmu xi mkien ieħor flok iż-żaqq. Kif qed naraw m'hemmx għalfejn li nagħmlu użu ta' affarijiet ikkumplikati. Kultant anke sempliċiment ġisimna stess U spazju kemm kemm noqogħdu aħna jkun biżżejjed, jiġifieri dik hija. Fil-fatt anke l-eżerċizzji jekk qed tara sew Stef, l-eżerċizzji mhux kulħadd qed jagħmilhom l-istess. Min għalissa mhuwiex ma jħossux li huwa
flexible jew kunfidenti jitla' fuq ballun għax qed naraw il-ballun, jista' jagħmilha mingħajr ballun. Jiġifieri kulħadd at his own pace.
Preċiż, fil-fatt semmejna l-eżempju tal-footballers qabel, anke l-militar. Ma jagħmlux exercises differenti ħafna milli nagħmlu hawnhekk. Xi tkun id-differenza? L-intensità. Mela l-mod tal-kelma, per eżempju, huma jqandlu xi piż ta' xi għaxar kilos kull id minflok ta' żewġ kilos, ħa nivvinta hekk. Ġifieri l-istess eżerċizzji, diment li ma jkollniex injuries, ikunu tajbin. għal kulħadd. Però l-intensità mbagħad it-toqol ivarja. Hemmhekk int semmejt tal-armata, daw ikunu trejnjati u inti semmejt xi ħaġa ta' weight. Kemm hu importanti li inti tkun taf x'għandek bżonn l-iktar jekk hux cardio pereżempju fejn ħa taħraq ħafna fett u mbagħad fejn tasal fil-pass li jmiss fejn tibda tagħmel ftit body weight. Spjegalna ftit. Prosit. Jiddependi ħafna Steph minn fejn qiegħda llum u fejn tixtieq li tasal. Jiġifieri jekk persuna pereżempju għall-mod tal-kelma għandha l-ambizzjoni bħal ħafna minna Illi tkun għall-mod tal-kelma ħmistax-il kilo eħfef milli hija llum. Mela hemmhekk ikun kruċjali li jkun hemm taħlita ta' tip ta' eżerċizzji. Hemm dak li sejjaħtlu int il-kardjo, tajjeb ħafna, iħaddem ħafna l-qalb, mela ħa jnaqqsilna anke r-riskju ta' dijabete, pressjoni, kolesterol, mard tal-qalb, barra minn fuqna anke l-kanċer, tajjeb innaqqsu dak ir-riskju. U dak ukoll ħa jgħinna biex naħarqu l-kaloriji. Issa, apparti minn hekk importanti ħafna l-weights. Il-weights fiex ħa jgħinuna? Il-weights jistgħu jkunu anke bodyweight, Kif rajna hawnhekk qed nerfgħu ġisimna biss. Però xorta jitqies bħala piż. U dak it-tip ta' eżerċizzju ħa jgħinek biex anka inti flok ma titpaħpaħ inti u qed tonqos, tibqa' magħquda, sabu wkoll illi jgħolli l-metaboliżmu, allura jgħinna, jkompli jgħinna jaħraq ix-xaħam illi għandna. Jiġifieri inti dejjem tissuġġerixxi t-tnejn ikkombinati. Tipikament diment persuna. Skont imbagħad kemm terfa' weights ovvjament. Dik waħda u skont xi jrid il-persuna. Jekk min-naħa l-oħra l-persuna tixtieq illi ssir futboler, per eżempju, jista' jgħinha dat tip ta' training, però l-iktar importanti hi li titħarreġ fil-futbol, ovvja. Is-saħħa L-istess ħaġa. Is-saħħa hi s-saqajn, per eżempju.
Aħna qed nitkellmu għal min qed jismagħna, in-nies li jew iħobbu l-eżerċizzju jew inkella jixtiequ jagħmlu bidla, bidla f'ħajjithom. Fil-fatt fil-maġġoranza li jkollna hawnhekk dulsima jkunu nies illi jixtiequ jużaw l-eżerċizzju. biex jaslu għall-ambizzjonijiet tagħhom, ma jkunux delettanti daqshekk tal-eżerċizzju, imma jafu, forsi b'ħafna anka żbalji u esperjenzi li għamlu fil-passat, illi m'hemmx dik il-quick fix, m'hemm xi pillola maġika li toħodha darba fil-ġimgħa u f'daqqa waħda tiġi fix-shape li trid. Hemm strateġija li trid tagħmilha biex tasal semmie. Biex hemm il-konsistenza, jiġifieri. Innota wkoll li l-instructor qed turihom x'għandhom jagħmlu qabel u mbagħad tarġa' iddur magħhom u. Eżatt. U kemm idum? Bejn wieħed u ieħor, is-session, mhux is-session kompluta, in-nofs siegħa, bejn exercise u ieħor. Prosit. Normalment tkun bejn nofs minuta u massimu ta' minuta li nkunu qed nagħmlu l-istess eżerċizzju. 30 għal 60 sekonda ġifieri. 30 għal 60 sekonda u fil-fatt illum, anke ovvjament minħabba s-sound, mhux qed nużaw il-microphone li s-soltu nużaw. Eżatt. Normalment ikollna anke dawn l-ispeakers biex anke l-instructions tal-coach, tat-trainer, jinstemgħu minn kull imkien. Kemm hu importanti mhux biss il-mużika imma anke li tisma' xi ħadd ċar kristall qed jispjegalek x'ħa tagħmel u jimmotivak. Dik a. U jkolli ninżagħlek il-kappell għaliex il-gym hu anki Covid friendly għal kull min irid jiġi f'dawn iż-żminijiet kap importanti li tkun taf li saħħtek hija salvagwardjata. Nirringrazzjaw fil-fatt li għamilna li anke qsamna l-post f'erbatax-il kaxxa. Bħalissa l-post huwa rakkomandat li ma jkollux iktar minn ħmistax-il persuna, allura massimu ta' erbatax-il membru u coach. Dak li jkun.
ġie l-ewwel darba u mhux qed iħossu komdu, x'għandu jagħmel? Komdu fis-sens fejn qed jistordi? Mhux qed jistordi, x'għandu jagħmel? Mela, l-ewwel u qabel kollox hemm differenza bejn qtugħ ta' laħam u uġigħ. Jekk dak li jkun qed iħoss uġigħ, importanti li jieqaf mill-ewwel jagħmel sinjal lill-kowċ li xi mkien qed juġgħu. Il-qtugħ ta' laħam, speċjalment li jiġi wara l-ewwel session, dak li qisu tbenġil tħossu, dak huwa ċertifikat li inti ċċaqlaqt. Allura wieħed joqgħod attent x'qed iħoss. F'każ ta' sturdament, f'każ ta' sintomi oħrajn, importanti dak li jkun jieqaf mill-ewwel u jagħmel sinjal għax bl-Ingliż jgħidu no pain no gain, però dak huwa żball kbir. Għax fil-verità. Hyperventilated ukoll. U xejn. Tiġi hyperventilated.
Speċjalment fil-bidu, in-nifs ma jkunx imdorri daqshekk. Tajt xokk il-ġisem tiegħek. Tajt xokk allura jkun importanti. Biex nagħlqu l-importanzi tal-ilma, jiena rajt break żgħir. Ikun hemm breaks in between. Importanti ħafna li kull ftit minuti jkun hemm ta' water break ħafif. Dak jgħinna li apparti nerġgħu nikkalmaw ftit, nerġgħu nixorbu l-ilma li nkunu qegħdin nitilfu anke bl-għaraq. Tgħidli l-għaraq f'post.